Dann wëll ech Iech am Numm vun déi Lénk Merci soen, datt Der komm sidd op dat Iessen. An engems, Dir freet Iech och e bëssen dorobber, well et ëmmer méi flott ass wéi eng normal Pressekonferenz, dat wësse mer all. Mir si warscheinlech déi Lescht, déi dat maachen, wann ech mech net ieren. Op jiddwer Fall ass et och nach eng speziell Situatioun dës Kéier, well am Prinzip fënnt et jo ëmmer ëm dës Zäit statt an dann gi mer an d'Vakanz, plus ou moins. An dës Kéier wäerte mer och, viller vun eis, an d'Vakanz goen, mee trotzdeem wäert eppes am Kapp bleiwen, well mer direkt am Hierscht wiele wäerte goen. Ganz genau wësse mer jo nach net, wéini dat alles stattfënnt. Dat wäerte mer nach haut am Laf vum Dag gewuer ginn, well hei zu Lëtzebuerg jo Saachen net esou evident gereegelt sinn, déi awer am Ausland op eng relativ evident Aart a Weis gereegelt sinn. Dat ass vläicht och e bësse symptomatesch fir déi Aart a Weis, wéi Lëtzebuerg an deene leschten Joerzéngte voire dem leschte Joerhonnert, regéiert gëtt an organiséiert gëtt. Mee bon, dann wäerte mer dës Kéier e bësse méi Kloheet hunn am Laf vun dësem Dag. Dat heescht, et wäerte warscheinlech och spannend, et wäert warscheinlech e spannende Summer ginn, e Summerlach, dee schonn dann zum Deel gefëllt ass. Dat ass och schonn e bëssen dat Positiivt, zemools fir d'Press. A mir wäerten dann och, mir als déi Lénk, wéi Der wësst, no menger klenger Introduktioun wäert dann och nach de Serge dann eeben och de Bilan maachen och vu senger Aarbecht an der Chamber an och nach dann zu Alternative schwätzen, well mer jo ganz genau wëssen, datt et duerno och wäert weidergoen. Wéi gesot, mir als déi Lénk, mir si selbstverständlech och jo schonn dobäi eis opzestelle fir déi nächst Wahlen. Dir wësst natierlech nach net immens vill doriwwer, ausser datt mer schonn eise Slogan bekannt gemaach hunn. Dat ass dee kierzeste Slogan, dee mer bis elo haten. Elo, dat war natierlech och bewosst, well mer mengen, datt et elo Zäit ass, déi Lénk ze stäerken. Mir wësse ganz genau, firwat et souwäit komm ass, also wat déi Neiwahlen ubelaangt. Et ass eng Kris do, eng Kris an der Kris, eng institutionell Kris innerhalb vun enger globaler Kris, an där mir nach ëmmer sinn an iwwert déi och natierlech och manner diskutéiert gouf, mee déi bei Wäitem nach net eriwwer ass, eng ekonomesch Kris. Eng Kris vum Kapitalismus, déi och Lëtzebuerg betrëfft. A mir si grad der Meenung, datt esou eng Kraaft wéi déi Lénk muss massiv gestäerkt ginn, fir géint de Stroum ze schwammen a géint deen neoliberale Stroum ze schwammen, deen op eis duerkomme wäert, well dat ass och nach net eriwwer, Sozialofbau, Ofbau vu soziale Rechter, Ofbau vun demokratesche Rechter, dat betrëfft eis all an et geet weider. A wa keng staark Kraaft do ass, déi och d'Stëmm e bësse vun de Salariéen duerstellt, wéi dat och d'Gewerkschafte soen, dann ass dat och ganz geféierlech fir eist Land. Dat heescht, mir musse gestäerkt ginn elo. An ech mengen, dat ass och e Gefill an der Bevëlkerung oder an engem wuessenden Deel vun der Bevëlkerung, datt dat esou muss sinn. Mir sinn natierlech eng bësse méi kleng Partei. Et ass net onbedéngt dat Evidentst, fir ganz schnell elo Lëschten zesummenzekréien, fir e Wahlprogramm ganz schnell ze redigéieren, deen och nach muss ugeholl ginn an deen och nach vun eise Memberen diskutéiert gëtt, mä mir kréien dat awer trotzdeem hin, et ass dann e bësse méi schwéier, mä mir kréien dat hin a mir wäerten dat och den zweeten August, dat soen ech lech schonn, finaliséieren op engem Kongress, wou mer dann esouwuel eis Lëschten wéi och eise Wahlprogramm wäerten diskutéieren, ofstëmmen an dann och presentéieren. An dann kann et och direkt lassgoen, wat de Wahlkampf ubelaangt. Also elo déi Lénk. Dat ass och, well mer kloer spieren, datt et eben un der Zäit ass, déi Partei ze stäerken, déi sech fir d'Belange vun de Leit asetzt. An déi Leit, déi och de Räichtum an eiser Gesellschaft schafen, d'Aarbechter, d'Employéen, all déi, déi schaffen, d'Beamten, d'Jugend och an d'Fraen och, déi een och ëmmer, déi och zum Räichtum bäidroen, awer net ëmmer deementspriechend entlount ginn, dat ass och déi Lénk. Dat sinn all déi Leit, déi dozou bäidroen, datt eis Gesellschaft fonctionnéiert. An dat si grad net déi kleng Minoritéit vu Millionären, wat soen ech, Milliardären, déi just profitéieren an dozou bäidroen, datt eis Gesellschaft hei zu Lëtzebuerg an an Europa net méi fonctionnéieren. Mir wäerten en Neiufank brauchen an Europa an hei zu Lëtzebuerg. En Neiufank, dee wäert awer net stattfannen, wann déi al Parteie vum ale System weiderhi gestäerkt ginn. Dat ass csv, dat ass DP, dat sinn zum Deel jo och déi Gréng an dat ass haaptsächlech och d'LSAP. Wann ee vun. Neiufank schwätzt, dann heescht dat, datt een eng aner politesch Linn muss fueren, déi, déi grad elo net funktionéiert huet, keng politesch Linn vum sozialen Ofbau, déi mer haten an deene, net just an deene leschte véier Joer, mee an deene leschten 30 Joer, deene leschten 30 Joer, wouvunner d'LSAP u sech och 25 Joer an der Regierung war. Mat just enger klenger Ënnerbriechung vu fënnef Joer. Eng Partei, déi vu sech behaapt, et wier en Neiufank, wa se erëm eng Kéier an enger Regierung wär. Ob et elo eng Zweeërkoalitioun gëtt, eng Dräierkoalitioun gëtt, ass e bëssen egal. Si kéinten och eng Véiererkoalitioun maachen, well si si sech u sech eens, déi véier Parteien, csv, LSAP, DP, déi Gréng, wat de sozialen Ofbau Ubelaangt. Also eng Partei, déi elo behaapt, si kéint en Neiufank starten, obwuel se u sech d'Land an deene leschte 25 Joer mat sozial demontéiert huet, ass e bësse komesch. An et geet net duer, just en neit Gesiicht ze hunn an der Persoun vum Etienne Schneider, deen u sech a Wierklechkeet keen neit Gesiicht ass. Den Etienne Schneider, ech ka mech erënneren, Dovun ofgesinn ass et e ganz sympatheschen Mann, dat ass net a Fro ze stellen. Den Etienne Schneider, ech ka mech erënneren, nach Enn den nonzeger Joren, wou ech jo och nach Member vun der Juso war, do war hie Fraktiounssekretär, déi riets Hand vum Jeannot Krecké, de liberale Fligel vun der LSAP. Den Etienne Schneider war duerno ganz laang héije Beamten an engem LSAP-Ministère. Den Etienne Schneider gehéiert zu deene Leit innerhalb vun der LSAP, déi Politik vun der LSAP mat geprägt hunn an deene leschte 15 Joer an dat mat ze veräntwerten huet. Also wann een dann wëll vun Neiufank schwätzen, dann gesinn ech dat quasi als Arnaque un. An ech mengen d'LSAP misst sech Gedanken maachen an ophalen d'Leit permanent wëllen fir domm ze halen, quitte datt se dat och an deene leschten 9 Joer an hirer Regierungszäit gemaach huet. An dann, wann een och nach gesäit, wat d'programmatesch Linn ass, ech mengen, virun 15 Joer hate se an England haten d'Sozialisten den Tony Blair, d'SPD an Däitschland hat de Schröder. Mir hu gesinn, wat dat fir Auswierkungen hat an deene Länner vu sozialen Ofbau. Ech mengen, dat war ganz kloer warscheinlech de gréisste sozialen Demontage. Maja, elo mécht d'LSAP dat selwecht. Guer näischt dozou dobäi geléiert, guer näischt dobäi geléiert. An dat ass wierklech, ech mengen, do ass et wierklech problematesch, wann een als sozialistesch Partei a Wahle geet, eng sozialistesch Partei, déi no un d'Vollek soll sinn, no un de schaffende Leit soll sinn an dono a Wierklechkeet méi eens gëtt mat der Fedil wéi mat de Gewerkschaften. An dat ass de Spëtzekandidat Etienne Schneider, kéint ee scho bal soen. D'DP huet kee Spëtzekandidat, si huet een, an dat ass den Etienne Schneider. Dofir si mer der Meenung, datt bei den nächste Wahlen, a ech menge mir hunn dat och bewisen, an de Serge huet dat wierklech och ganz kloer gemaach an deene leschte Jore wou en an der Chamber war, wou en all Kéiers En ass zwar eleng, et ass ganz schwéier fir dat hinzekréien, eleng, et hëllefen him Leit, mee e krut et mat, e krut et, ech mengen, dat brauch ech mol net ze soen, well dat krut jidderee jo mat, datt mir an der Chamber ganz oft ganz eleng géint de Mainstream geschwomme sinn an ëmmer d'Belaange vun der Bevëlkerung verteidegt hunn. Wourëms et eis geet bei dëse Wahlen, dat ass dann net ze wëssen, wee mat weem regéiert. Eis geet et drëms, dat Mandat oder déi Mandater, déi mer wäerte kréie bei den nächste Wahlen an der nächster Chamber, dofir ze benotzen, fir d'sozial Rechter vun de Leit ze verteidegen an déi net ze verroden, well dat Allerschlëmmst ass et jo, wann een duerno gewielt gëtt, datt een de Géigendeel mécht vun deem, wéi dat, firwat ee gewielt ginn ass. An ech mengen, mir hu bewisen a leschter Zäit, datt mer dat net maachen, a mir wäerten nach drop agoen a mir wäerten dat an den nächste Joren nach weiderhi beweisen. Ech soen Iech Merci.
Jo, mer hate jo, wéi mer déi Presskonf, déi, dat Presseiessen hei ageruff hunn, hate mer jo net onbedéngt deemools, wéi mer den Datum erausgesicht hu gemengt, dat wier elo dat Lescht vun dëser Legislaturperiod. Ëmstände halber ass et elo, ass et elo dat Lescht. Fir eis, si mer awer der Iwwerzeegung, wéi den David scho sot, mer hunn eng gutt Aarbecht gemeet an deeër verkierztener Period, Eleng ass et vläicht méi schwéier, et ass och an aneren, an enger anerer Hinsicht ass et och vläicht méi einfach fir eleng. Ech mengen, et geet jo drëm, wattere Standpunkt datt een do vertrëtt. Et geet net op d'Minutten un och, déi een huet, et kënnt op d'Kraaft vun den Argumenter un. An ech mengen, et kann een, ech mengen, datt mer och an aller Bescheidenheet, ech war jo iwwels net eleng, deen dat Mandat do bekleet huet, mee viru mär nach den Hoffmann Sender, mengen ech, dass mer et fäerdeg bruet hunn, ëmmer déi aner Klack duerzestellen. Ëmmer bei all Debat, vun dee fir eis wichteg war, hu mer dat fäerdeg bruet, zum Schluss da vun der Debatt, virum Minister, heiansdo hu mer och nach nom Minister geschwat, mee op jidde Fall hu mer eis Meenung do gesot. Mer hunn zwar musse kämpfe géint de Chronometer, deen do virun eis gedréint huet, a géint de President vun der Chamber, deen hannerun eis sutz, am Réck an eis ënnerbrach huet an eis am Fong geholl verhënnert huet, wierklech méi an den Detail ze goe vu verschiddene Froen. Mee ech mengen, et beweist, dass et méiglech ass. Et beweist, dass d'Parlament ëmmer nach en demokratesche Forum ass, wou ee sech kann ausdrécken, wou ee säint ka mat bäidroen, contre vent et marée heiansdo. Wann een et seet, ass et gesot an da kënnt et eriwwer. Ech wëll nëmmen dat Beispill gi vun deeër Debatt, déi mer elo hunn, Muss d'Regierung demissionéieren oder net? Am Ufank ware mer déi Eenzeg, déi dat gesot hunn, datt et nëmme ganz normal ass, datt d'Regierung an esou enger Situatioun demissionéiert. Dat ass elo dat, wat ufänkt awer e bëssen d'Meenung ze gi vun all Mënsch. Mir waarden elo nach drop, wéi dat ausgeet mam Avis vum Statsrot. Mee op d'mannst hu mer et fäerdegbruet do, och aus enger Positioun vun engem eenzelnen Deputéierten eraus, hu mer et fäerdegbruet, d'ganz Land dorobber opmierksam ze maachen. Natierlech, wat mer méi staark erëm an d'Chamber kommen, an ech mengen, datt dat warscheinlech hei dat Dann dat lescht Presseiessen ass an dëser Kompositioun, mee mer kommen erëm mat Sécherheet a vläicht verstäerkt erëm d'nächst, nächst, an engem Joer sëtze mer warscheinlech nach eng Kéier zesummen hei an da weise mer, dass mer mat méi Deputéierten och méi kënne schaffen, méi aktiv kënne sinn, méi proaktiv och heiansdo kënne sinn, net nëmme reaktiv, wéi et bei engem Deputéierten heiansdo forcément de Fall ass. Also duerfir och, mengen ech, hu mäer guer keng Befierchtung elo, wat déi, wat déi Kris hei ugeet, wat déi Wahlen do ugeet. Mäer hunn eis ni den DFO vun de Wahlen entzunn. Mer hunn ëmmer gesot vun Ufank un, Et kënnt zu Neiwahlen, well mer och gesinn hunn, dass et politesch déi Evolution géif huelen. Et kënnt zu Neiwahlen. An ech mengen, dass mer gutt opgestallt sinn an deenen Neiwahlen. A fir eis sinn déi Neiwahlen elo net nëmmen do, well den Här Juncker do e puer Verfeelunge gemeet huet beim Geheimdingscht. Et waren zwar grav Verfeelungen, do si mer ganz d'accord mat deenen, déi dat ugeprangert hunn an der Opposition an och an der LSAP. Et ware grav Verfeelungen. Et war am Fong elo eng Mëssuechtung vum Parlament, och schonn deemools, déi do geschitt ass. Mee ech mengen, d'Ursaache vun der demokratescher Krisis, déi mer hunn, si méi déif. Ech mengen, dass och verbonne si mat enger wierklecher Sozialkris, déi mer hunn. Et ass awer och d'Fro, wann ee sech d'Fro stellt, Muss net e Regierungschef seng Verantwortung iwwerhuelen, besonnesch wann en 18 Joer laang dat Amt bekleet huet? Wann en 30 Joer laang Minister war, muss en net seng Verantwortung iwwerhuelen. Mengen ech, stellt sech awer gläichzäiteg d'Fro och, wéi et méiglech ass, datt de Regierungspartner dann gläichzäiteg dem Regierungschef d'Vertrauen entzitt an da wëllen zesumme mat him regéieren bis zu de Wahlen. Dat ass dach eng komplett anormal Situatioun. Gëschter hate mer nach eng Pressekonferenz, wou d'Regierung hir Politik op engem Gebitt virgeschloen huet. Do soutze véier Ministeren. Zwee CSV-Ministeren an zwee LSAP-Ministeren, déi zukünfteg Virstellunge vun der CSV-LSAP-Regierung presentéiert hunn. Dat ass dach an enger Demokratie eng total anormal Situatioun, déi een esou net kann hinhuelen. Entweder mer hunn eng politesch Kris am Land, entweder an der Regierung si se sech net méi eens, an dann ass déi logesch Konsequenz, datt d'Regierung demissionéiert. Dat ass aus juristesche Grënn esou, och wann et net explizit an der Verfassung steet, mer wësse jo wéini déi Verfassung gemeet ginn ass, virun 150 Joer, a ganz aneren Ëmstänn, wou just d'Recht vum Grand-Duc dra festgehale gi war, eng Dissolutioun vum Parlament ze maachen, mä wou déi implizit Contrepartie dervun ass d'Kontroll vun der Regierung. Vun der, vum Parlament iwwert déi Regierung do, an och d'Méiglechkeet vum Parlament, fir zu all Moment der Regierung d'Vertrauen ze entzéien, a wann da keng Alternativ do ass, dann zu Neiwahlen ze provozéieren. An ech mengen och esouguer, dass implizit dat esou och déi lescht Chamberdebatt d'lescht Woch ausgaangen ass, D'Chamber huet implizit, och wa se kee formale Vott geholl huet, dem Här Juncker als Regierungschef Vertrauen entzunn. An déi logesch Konsequenz wier, datt en elo demissionéiert, ouni et op eng nei Chambersessioun ukommen ze loossen, wann en dat net mécht. Duerfir hunn ech dee Bréif un de Chamberpresident geschriwwen, fir datt dann d'Chamber muss zesummekommen an dann endlech dat da formaliséiert, wat se souwisou schonn implizit menger Meenung no awer beschloss hat lescht Woch. Well ech mengen, et ass jo esou, dass awer net d'Parlament kann einfach si nëmmen eng Kuliss fir gewësse politesch Spillereien, déi do hannert de Kulissen aflafen. D'Wieler däerfen och net einfach nëmme Stëmmféi sinn, Statiste si bei Wahlen, well eng Partei decidéiert huet, Elo wier de Moment gënschteg, fir Neiwahlen ze provozéieren a sech dann en neie Mäntelchen unzehänken an ze soen, hei mär sinn elo nei, mär maachen elo en Neiufank. A gläichzäiteg si se esou inkonsequent, datt se nach weider mat deenen, wou se wëllen en Neiufank géing ze maachen, och nach wëlle weider regéieren. Mee vläicht wësse mer elo geschwënn dann méi, wann den Avis vum Statsrot wäert virleien. Ech mengen, d'Fro stellt sech souwisou, den David Wagner huet et scho gesot, Wéi wäit ass csv iwwerhaupt an dee ganzen CSV-Machtapparat do verwickelt? Wa mär vun CSV-Staat schwätzen, schwätze mer och net nëmme vun der csv eleng. Mer schwätzen och mat deene politesche Spiller, déi ronderëm geschéien, virun allem a leschter Zäit mat der LSAP, mee och aner Parteie si prett, fir déi fir an d'Regierung ze goen, inklusiv mat der csv. An duerfir ass ëmmer, muss ee sech ëmmer d'Fro stellen, wéi wäit ass iwwerhaupt zum Beispill eng Partei wéi d'LSAP, déi sech elo esou opspillt, wéi wäit sinn déi iwwerhaupt eng Alternativ? Wéi ass et méiglech, dass en LSAP-Kongress, déi jo ëmmer bekannt waren als relativ onbequem, dass en LSAP-Kongress zu 99 Prozent, dem engem Kandidat mat engem kloeren neoliberale Profil d'Vertraue schenkt, deen Neiufank do ze maachen. An da stellt sech wierklech d'Fro, déi LSAP do, wéi wäit ass dat iwwerhaupt nach eng verännerend Kraaft an der Gesellschaft? Oder ass et net e Machtapparat vu Leit, déi an der Regierung sinn a vu Leit, déi wëllen an d'Regierung kommen? Ech mengen, d'LSAP huet absolut kee gesellschaftsverännerende Potenzial méi. An dat beweist och dee Vott do fir den Etienne Schneider. Wou ass de lénke Fligel vun der LSAP? Wou sinn déi, déi opstinn, wéi an der Zäit dat awer de Fall war, fir ze soen, dat do geet net, mär sinn inhaltlech net d'accord mat deem, wat Der bis elo gemeet hutt, ech lod eis en neie, ech lod eis Alternative vir? Wou sinn, wou sinn déi Alternativen? Ech mengen, dat ass eng Fro, déi ee sech ganz kloer muss stellen. Iergendwéi ass et mengen ech och symptomatesch, datt den Ausléiser vun der Kris hei de Skandal ëm de Geheimdingscht war. Dat heescht am Fong geholl, wéi gi mer ëm mat enger geheimer Muechtzentral am Staat, wat de Geheimdingscht menger Meenung no ass. Et gëtt ëmmer gemengt, de Geheimdingscht, dat wieren esou, dee géif sech esou virun allem drëm dréinen, fir d'Sécherheet, wéi eng zweet Police esou am Land ze garantéieren. Mäin Abléck, deen ech dra kritt hu, seet mer, dass dat net de Fall ass, dass e politesche Machtapparat, deen eleng no politesche Virgaben a politesche Ziler vun der Regierung handelt, vun der Regierung insgesamt, net nëmme vum Här Juncker. Dat gëtt awer net prinzipiell a Fro gestallt, also d'Noutwendegkeet vum Geheimdéngscht. Den ideologesche Contenu vun esou Begrëffer wéi Terrorismus oder Extremismus gëtt net a Fro gestallt, vu kengem. Wirtschaftsspionage an esou weider, wat ass dat? Gëtt net definéiert. Gëtt net definéiert. Ech kommen net op meng Ried zréck, déi ech dozou gehalen hunn. Och déi Interesselag, déi hannert esou geheimdéngschtlechen Aktivitéite stécht, gëtt net thematiséiert. Ech muss soen, keen an där Untersuchungskommissioun hat en Interessen dono, Keen huet Froen an déi Richtung gestallt, ausser ech selwer. An ech muss soen, ech hunn nach herno deen Deel vum Bericht, dee sech ëm meng Froen an déi Äntwerten, déi ech kritt hunn iwwert d'Missioune vum Geheimdéngscht an iwwert d'Funktiounsweis vum Geheimdéngscht, deen hunn ech och nach selwer mussen herno schreiwen, soss wier en net an de Rapport komm, well am Rapport war keen esou e Kapitel virgesinn. An ech mengen och, dass. Eng Ofmaachung war och mat der csv, fir d'Enquête elo ofzeschléissen, fir no der Summervakanz, no de Wahlen dann elo kënnen weiderzefuere wéi wann näischt wier. Dat ass also den Ausléiser jo dann hei vun deem Ganzen. An dat betrëfft, mengen ech, och all déi aner Parteien. D'Kontrollkommissioun vum Geheimdingscht huet 2011 e Bericht gemeet un den Här Juncker, wou se de Geheimdingscht definéiert als esou en Zouliwwerer, en Dingschtleeschter, en Zouliwwerer fir d'Politik. Ministere wiere Cliente vum Geheimdingscht. An esou gëtt et och gehandhaabt. A vill Ministere si Cliente vum Geheimdingscht, och sozialistesch Ministeren. De Wirtschaftsministère steet am Mëttelpunkt dovunner. De Wirtschaftsministère huet eng ganz enk Kollaboratioun mam Geheimdingscht. Et ass e Beamte vum Geheimdingscht, deen dräimol an der Woch um Wirtschaftsministère schafft, ouni datt ee weess, wat en do mécht, weem seng Interessen de Geheimdingscht verteidegt, géint ween. An all déi Froen, déi bleiwen ongeléist. Ech mengen, datt driwwer eraus iwwerhaupt dee Problem vun der Geheimhaltung an enger Staatsféierung, datt dat e wesentleche Problem ass, an dat betrëfft net nëmmen de Geheimdingscht, et ass ugaangen am Fong oder dat Ganzt mat der Kris ëm wesentlech Informatiounen, déi d'Press gefrot huet an och Deputéierte gefrot hunn, vun der Regierung an esou Dossiere wéi Wickering Léiwing, Cargolux, Mittal zum Beispill, wou eng Etüd virläit am Ministère vum Här Schneider, eng Etüd virläit, déi seet, datt d'Wierker vu Schëffleng a Rodange iwwerliewensfäeg wieren. An den Här Schneider huet eis refuséiert, an enger Kommissiounssitzung déi Etüd erauszeginn. Ganz einfach, hein? Dat ass d'Geheimhaltung am CSV-Staat, wou d'LSAP och dozou gehéiert. Mer hunn de Problem vun den Accès zu de Sourcen. Och Där Journalisten hutt de Problem vum Accès zu de Sourcen, wou d'Regierung eppes virleet, wat ënner aller Klarinett ass, wou absolut dat net garantéiert ass. Dat heescht, de Prinzip vun der Geheimhaltung als Regierungsprinzip, deen ass intakt. Dee gëtt net a Fro gestallt, och am Zesummenhank mat der Responsabilitéit vum Här Juncker. Dee gëtt net wesentlech am Fong a Fro gestallt. Et ass wouer, dass d'Parlament eng wichteg Roll gespillt huet am Zesummekomme vun deem Bericht do, dass an deem Bericht emol eng Kéier festgehale ginn ass, och mat enger Regierungspartei zesummen, d'Responsabilitéit vum Premierminister. Et sinn der, déi hunn do vu Stärestonn vum Parlament geschwat. Ech fannen, dat ass vläicht e bëssen iwwerdriwwen, mee et ass effektiv e grousse Moment gewiescht, dee weist och, datt eng parlamentaresch Kontroll méiglech ass an effikass ka sinn. Den Här Bodry ass un der Chambertelevisioun gefrot ginn, ob dat dann elo d'Reegel wäert sinn, datt d'Parlament méi aktiv gëtt a méi Kontrollrechter ausüübt, an do huet e gesot, dat wier nëmmen eng Momentopnam gewiescht. Soudass ech och do mengen, et ass näischt Definitives, wat do geschitt ass. A soubal d'Wahlen eriwwer sinn, wäert et nom ale Rhythmus erëm eng Kéier weider ulafen. D'Fro vun der sozialer Gerechtegkeet ass ganz kloer och domadder verbonnen. De Friedrich von Hayek, de groussen Ideolog vum Neoliberalismus, huet gesot, wichteg ekonomesch Froen däerfen net demokratesch geléist ginn. An ass net genau dat, wat geschitt? D'Msra, Cargolux, Pickering, all Froen, all Froen, déi Demokrat, et gëtt déi grouss Froen, déi och d'Zukunft vun de Leit betreffen, ginn net demokratesch méi geregelt hei am Land an och net an Europa. An dat si jo eigentlech déi richteg Froen, déi sech hannert deem Ganze verstoppen, déi Ëmverdeelungsfroen. D'Leit kréien eppes ewechgeholl, d'Mass vun de Leit kritt eppes ewechgeholl. D'Mass vun de Leit sinn awer och Wieler. A wéi mécht ee Politik, fir datt een erëmgewielt gëtt? Datt d'Leit vergiessen, datt een hinnen eppes ewechgeholl huet an datt een aneren eppes ginn huet. Virun allem datt se net, datt net genuch do wier, mee well een aneren, enger klenger Schicht vu Leit, déi sech onwahrscheinlech beräichert, datt een deenen eppes ginn huet. Wéi mécht ee Politik an deenen Ëmstänn? Dat ass am Fong geholl dat, wat och de Géigestand vun der Kris ass, déi mer kennen an der Politik. Dat huet och vill mat deem sozialen Hannergrond Ze dinn. Mer wëssen, dass d'Sozialisten eis gären ewech hätten aus der Chamber, am léifsten. Si wëssen zwar, dass dat net geet, mee si versichen eis de Moment z'attackéieren an ze soen, mär hätte jo eigentlech keng Bedei, mär giffe just nëmmen den Här Juncker stäerken, wa mer dat do alles giffe soen. An mer wiele jo awer net e Parlament, mer wiele jo net eng Regierung, mer wielen eng Chamber. An an deeër Chamber ginn d'Gesetzer gestëmmt, all déi wichteg Gesetzer. A wann ech huelen déi zwou Regierungsperioden, Juncker, Asselborn, eent an zwee, wat ass dann do alles gestëmmt ginn vu soziale Grausamkeeten, Budgetsauspuerungen bei sozialen Transferten, awer net bei Transferten fir d'Betriber zum Beispill, Steiersenkungen fir Kapitalbesëtzer a fir Gewënner a bei héije Léin, Steiersenkungen. Eesäiteg Agrëffer an d'Tarifautonomie. Et war grad den Här Schneider, deen opgeruff huet, d'Gewerkschafte sollen sech elo emol e bësse packe mat hire Lounfuerderungen a si missten och akzeptéiere manner Loun ze hunn. Dat war den Här Schneider als Wirtschaftsminister, dee sech an d'Tarifautonomie vun de Sozialpartner eragemëscht huet, fir dat de Gewerkschaften un de Kapp ze geheien. Indexmanipulatiounen, déifgräifend strukturell Verschlechterungen am Statut unique bei de Renten. Mars Di Bartolomeo, A, Méi laang schaffe goen, manner erauskréien, Zwang zur privater Zousazversécherung, dat ass de Contenu vun deeër Politik. Dann och privat Gestiounsmethoden am ëffentleche Secteur, bei de Spideeler an esou weider, wat déi ganz Gehälterreform ugeet. An am Fong geholl si sech do alleguerten d'Parteien eens. An et ass am Fong elo keng Partei, wéi den David scho sot, déi do seet, Mäer wëllen och d'Interessen hei fir prioritär vum Salariat Vertrieden. Duerfir, wann elo geschwat gëtt vu Vote utile a vun Dräierkoalitioun an esou weider, also éischtens emol, Mer wielen, wéi ech scho gesot hunn, e Parlament a keng Regierung. An d'Parlament huet eng staark Kontrollfunktioun an enger Demokratie. D'Parlament ass eng Tribün, wou een d'Interesse vun de Leit ka vertrieden. An ech mengen, dat hu mer gemeet an deene leschte Joeren, ganz kloer an däitlech, wann déi Lénk zum Beispill, wat awer, wouvun ech net ausginn, net méi an engem Parlament dra wier, da wier keng Stëmm méi do, déi dat giff soen, déi giff kritiséieren, déi sozial Grausamkeeten, déi do geschéien, vun der Regierung aus, mat LSAP oder ouni LSAP-Bedeelegung esouguer. Ech mengen, et ass och keng vun deene Parteien, déi eng Koalitioun mat der csv ausschléisst. A wa se, wa se se géif ausschléissen, misst se och emol soen, wat fir eng Politik datt se dann ausschléisst. Dat seet keen. Se sinn alleguerte koalitiounsoffen no alle Säiten. Dat heescht, et ass keng, kee Politikwandel an Aussicht. Déi gréng Partei ass vläicht e Symbol, ech weess et net, huet als Spëtzekandidatin een, zwee Patronsvertrieder, mee méi wichteg, mengen ech, ass nach, dass se a wichtege Lounfroen an den leschte Joren kloer Zeeche géint d'Salariat gesat huet, bei der Indexfro, wat jo eng Lounfro ass a Wierklechkeet, bei der Rentendebatt, wou se nach méi wäit wollt goen, an och an der Fonction publique, an all deene wichtegen Debatten, wou et ëm d'Bedeitung vun de Léin, vun de Gehälter an der Gesellschaft geet, also ëm d'Stellung vum Patronat, vum Salariat vis-à-vis vum Patronat, hu se kloer Stellung géint d'Salariat geholl. An dat muss ee soen. An mat weem soll dann déi Dräierkoalitioun eng sozial Wend erbäiféieren? Zum Beispill mam Xavier Bettel? Ech mengen, eleng dat schonn ze soen, ass schonn eng Äntwert do drobber, dass dat net méiglech ass. Wat ass dat da fir eng Dräierkoalitioun? Wat soll déi da fir e Renouveau bréngen? Ech mengen, dass do wierklech duerfir, awer wierklech am volle Sënn vum Wuert, deen eenzege Vote utile bei dëse Wahlen ass, fir déi Lénk. Et sinn déi eenzeg, déi dobaussen d'Saache soen, déi op Mësstänn opmierksam maachen, déi mathëllefe mobiliséiere géint Mësstänn. Voilà, ech menge mer, wéi schonn virdru gesot, mer fillen eis als Partei, als Beweegung net eleng. Ech mengen, An Europa stinn déi selwecht Themen op der Tagesuerdnung, déi mär och hei invoquéieren. Mir hunn elo Sozialwahlen, wou d'Gewerkschaften déi selwecht Themen wäerten an de Virdergrond setzen. An et ass am Fong geholl gutt, dass déi zwou Wahle matenee stattfannen, well da spillt och dee soziale Volet bei de politesche Wahlen vill méi eng grouss Roll. An do ass jo kloer, dass d'Gewerkschaften sinn am Fong geholl, obschonn se elo natierlech eng vill méi eng staark Kraaft un u Memberen an esou weider duerstellen wéi mär, si se am Fong geholl an der Gesellschaft grad esou isoléiert an ouni Alliéierten, ausser eis, wéi wéi mär dat sinn. Duerfir, et kënnt net drop un, Alliéiert elo ze sichen, fir eng nächst Regierung ze bilden, déi esou eng, eng Regierung vum soziale Fortschrëtt a vum Broch mat der aktueller Politik ass einfach net méiglech, Wann een d'Parteiekonstellatioun kuckt, och iwwrens déi nei Parteien, déi sech bilden, och do ass näischt esou ze erwaarden. Dat heescht, mer kënnen am Fong geholl keng Allianzpolitik maachen. Mer mussen eng Politik maachen, wou mer eleng an dee Wahlkampf do ginn a wou mer eis Meenung vertrieden a mer mengen, datt se déi ass, déi d'Interesse vun der Majoritéit vun de Leit dobaussen an der Gesellschaft erëmspigelt.